Agoo, eve dukɔ go dum he. Agoo, eve dukɔ go dum. Wozɔ na wɔ va gbe nke ƒe aʋa la dzi. Eni egbe ni me di be mia kpɔ nye be mia be trade union kple mia be foreign partners wɔ eɖe leke wole yiyim. Mia tɔ wɔ ne nya na ɖe ko na duɔ me ne nya especially mia eveawe ya ta eveawo ta me va.

Eya ta megblɔ va yi le nyewo previous video me be, woŋlɔ ɖe edzi be export only. Egɔme ɖe? Magblɔ nya ɖe na wɔe le Kenya ɖe, makɔ video kɔ de me. Le Kenya ɖe, wogblɔ be ɖe ne trade union malɔ̃ be yewo ne tsɔ yewo bo tilapia kɔ va doa me o ɖe, ekema yewoa cancel trade union. ta fifi lae mele nu ƒo kpli wò ɖe. Kenyatɔwo ƒe president eyɛ ɖe China be yava yi re adjust yi ɖokui ne me sigbe woa cancel trade union vɔ ne wo cancel trade union a affect Kenya. Ghana ɖe leke mi le ewɔ enye ŋɛtɔ ele office ɖe ɖe me de ŋku na wɛ na doɔ me tɔwo ɖe doɔ me ne vivi na mi na dzɔgbe ne va aƒe na mi. Ma gblɔ nya ɖeka kɔ ɖe me ewɔ nam abe under Jerry John Rawlings ɖe mi kpɔ nyateƒe vi ɖe because eya ŋtɔ kpɔ be Yovo ɖewo di vɔ̃e na mí amegbetɔwoe, ɖewo di vɔ̃e na mí ameyibɔwoe. Womedi lɔlɔ̃ yi le mía dɔ me o. Eya ŋutɔ ƒo nu le wo video me mese. Ele gɔme se nam ɖe. Ta enye aƒetɔ le ɔfisi ɖe ɖe mede kuku na wɔe. Megatɔ be trade union nova dzra tilapia vovo na mí o. Nova dzra GMO ƒe tilapia na mí o. Mía tɔwoe. Enye aƒetɔ mele nu ƒo kpli wò be ɖe trade union ɖe. Mina míabe to kple míaƒe ŋkuwo nonɔ eme, míabe ŋɔti nenɔ eme haɖe míabe dedienɔnɔ ta. Míma ha ɖe be trade union ta ɖe míalɔ̃ be ok mía sign contract ɖe ye ava na dzɔgbevɔ̃e doa me tɔwoe o. Ele egɔme se nam ɖe, we are the people benefiting from the sources. Ne president he president wo le vava le dzodzo tso gbe ɖe gbe ke wole Ghana yɔ be Gold Coast aƒe mele ŋku kpɔ o miabo mɔ gblẽ da ɖe eŋu ne ƒle ŋu kaka ŋu ne wɔ ɣe eƒe tɔ ko eŋua kaka haɖe mɔ gbegblẽ da ɖe mede kuku na wɛ mina miafɔ mina miawɔ ɖeka ele office ɖe megaxɔ 10 percent kɔ de kotoku ku me ɖe, ya natasi dɔ nyuie wɔwɔ dukɔ me tɔwɔe ɖe, ŋnɔ me ga ka wo ao na be ɖe nɔvi wo wɔ nɛ nɔ mia dɔ me. Nye me nya le mia tɔgbe wo wa wɔ ɖe ne ɖeka wɔwɔ ma nɔ anyi o. Eya le jɔjɔ le Kenya fifila. China xɔ tɔwo di be yewo axɔ doɔ me kɔ wɔ, kɔ wɔ yewo tɔ. Abe aleyi menya aleyi wòdzɔ haƒe China tɔwo va xɔ Ghana ƒe Galamsey lɔ o. Èle egɔme se nam ɖe? Ahaa. Eya yi na míatɔ yiwo le Togo me. Eyata nye medi be ɖe bɔda nenɔ anyi o la, míatɔ gbɔ mi na mítsa. Ahaa. Mi na mítsa. Ne míbe míatso bɔda ɖe, menye Ecowas ƒe ga yi woava woava wɔ ɖe eya na míatsa o. Ao. Mi na míaŋeawo mítsa. Ɛhɛɛ. Eya gblɔm mele. Mi na mítsa. Ne nɔviwòwo nenɔ anyi. Ne ese naɖe ɖe kɔ va aƒe, hɛn na hint aƒe. Kpɔ enu ya le vɔva lo, enu ya le vava lo. Mi na mi wɔ ɖeka. Ne mi aƒe nu ne wɔ ɖeka. Ne mia via me te ŋu wɔ ɖeka o ɖe, leke Afrika, Ghana kura va wɔ, e, nye me nya o, Ghana kura tse me kpɔ wɔ ɖeka vɔ. Hafia West Afrika na va wɔ ɖeka. Ya Afrika na va wɔ ɖeka wa va yɔ mi be United Africa.

And he said that you know over eighty thousand families had been affected because now people were only buying the Chinese. Leke míawɔ hafi míava wɔ ɖeka? Ta nui gblɔm mele nye be ɖe ɖeka wɔwɔ ɖe ele veve ɖe. Ne míle ɖeka ɖe, ya ko míate ŋu ayi ŋgɔgbe. Ya ko míate ŋu akpɔ nane ɖe agblɔ be o, efonye, enu ya le dzɔdzɔ leke ɖo, mítrɔ asi le eŋu leke, mítrɔe leke. Mina amegãwo tsɛ nonya, ne mía ɖeviwo tsɛ mise be míayi ŋgɔgbe. Èle egɔme se nam ɖe? Ne nu yi le dzɔdzɔ ɖe Kenyatɔwo dzi mava dzɔ fifi la, Air Force President be wòava kɔ fake tilapia kɔ va Tsa leke woyɔnɛ? Kenya. Ok. Because of trade union a? Hade trade union tae. Edze be nuka President neva yi lobby ne wokɔ fake tilapia kɔ va Kenya dukɔ me. Ne mesi gbe nu bubu agble ele gɔmese nam ɖe ta mia bo trade union ɖe leke mi le wɔ eya pete yi na national security mi ma tso ko be trade union eke ma because e national security me le trade union pa kpa jio ta ɖe ao ɖe edze be no check be ok national security nu ya kple nu ya egbe le edzi yi mi di be mia kɔ ne ya kɔ va ame yi da ko na ɖe kɔ va Ghana dukɔ be mi ma va wɔ video dze tsɔ tsɔ eh US tɔ ŋu. Ne ne wɔ ɖe wɔ ya yi ɖe internet na kpɔ be ɖe evi ne ne bona le US in a year. Ele gɔme se nam ɖe ɖevi wuli wuli yo ɖe wa me ne ne bona le US in a year. Fig ne ɖevi wo nɔ bubu yi upon all the development upon all the technology they have. Fig ne ɖevi wo nɔ bu yi ɖe gogo ne na va yi check. No da la kpa nye ne dɔ da. Ya mi dasi le wo Woanɔ Ghana va for free, anɔ dzodzo for free. Mele biabia se lɔ be ese ma ɖe wo cancel alo that contract is still available. Teƒe yi wo na wo le airport a ɖe ele kpɔ alo eŋiawo mi na mi tso mi na mi wɔ ɖeka. Mi kɔ ŋku kɔ da ɖe. Ne me sigbe ne ɖevi ɖa va ɖevi ɖe va dze bubu ko mia nɔ asi tɔ US. Mi ma kɔ fe o. Eŋiawo mi na mi tso. va yi tsɛki. Ne ame le tsɛki o ɖe, nye me vo viɖe ta me nɔ tsɛki. Ɖevi yi wo buna le US ɖe, menye ɖevi ɖeka o, menye ɖevi eve o, menye ɖevi hundred o. Fine ɖeviwo nɔ bubu yi upon all their technology. Mi na mi wɔ ɖeka. Ne mi si gbe ne agba ɖe va ge ɖe mia dome yi, woa kaka mi ɖeka ɖeka, ma kpɔ ta na mia nɔewo o. Mí nɔ fima German wo va kaka mí, mí nɔ fima British kple France wo va ma mía dɔ me. Ao a va do aƒla wo gbɔ me yi, ya o nye be na na na na ne le aƒla wo gbɔ me lo, ya o wo xɔ le Togo me. E gɔme ɖe, nya sa ka ele akpa ma ŋu. Ele gɔme se ɖe anyigba le fi mí ame ɖewo mí le border. Enye me do akpɔsɔ gbe, akpɔsɔ tɔwo le lo eh, Togo me wo le Ghana me. Me le ʋegbe do ame ame ɖewo le eh, nu ya me le eme. Sigbe ke me le likpe gbe do. Ele gɔme se ɖe, mele bɔe ɖo. Hade dɔ ta me va srɔ̃ blugbe, mele blugbe ɖo. French te mi le le vidividi. Nu ka le dzɔdzɔ? Ele gɔme se na ma. Ya nye be gbe mase mase ta nye mate ŋu yi ɖe eh, Togo mo. Egbe mase mase ta nye mate ŋu yi ɖe hade egɔme ɖe. Ya va ma mia dɔme ya mia ŋutɔ mi le mama ɖe asi gongongongo. Mia tɔwe ne me wɔ ɖeka ɖe mi nye me nya le ma gblɔ. Togo kple Ghana ƒe bɔda ɖe me di be mi de ɖa mia ʋe o. Mi ɖe ɖa, aha, mi na mi eŋɛɔ, mi ɖe ɖa, mi ɖe fima ɖa, ne mi tsa nyuiɔ ɖe mia kple nɔ tse kple ɛɛ tseviɛ tɔwo, mi tsa nyuiɔ ɖe, aha, ne mi tsa vɔ ɖe ke mɛ mia kpɔ ale yi ŋgɔgbea nɔ ɖa. Mi le gɔme se nam ɖe, me nye mia tsa le paper dzi o, mia tsa le ao, mi tsa nyuiɔ ɖe, ne o nye be zi ve mia nɔ godo le ƒe mɛ kɔa tse mia nɔ godo, aha, eŋɛ yi o le to Ghana mɛ ɖe o sugbɔ wu eyi o le Togo mɛ, ta mia Ghana tɔwo mia nɔ excursion yi, mia nɔ Dɛbaɔ le le fima. ne míakpɔ eŋeawo ƒe ŋgɔgbeɖeɖe, ale míawɔ ŋgɔgbeɖeɖe. Ele veve ɖe ne Union ɖe míawɔ, míawɔ Union, Ghana kple to, Togo, ɛhã, wobe Togo, me, womele yɔɛ be Togo o, wobe Togo, ele egɔme si na wò be wobe Togo, ɛɛ, mègayɔɛ be Togo o, wobe Togo, si gbe tɔgbi gblɔ na mí ema, wobe Togo. Míatɔ gotɔwo ɖe, mía, mía, mía, mía, mía, míatsa kple woe. Ele gɔme si nam be, ha na ŋgɔgbe yi ɖeɖe. Ele veve ɖe mègaŋlɔ be wodze agba. Ne na subscribe na channel e. Ne nya de le asiwò ɖe eme be ŋlɔe ɖe te. Ahaa, ŋlɔe ɖe te. Ne míakpɔ ale míado go. Ne wò ma va kɔ nyo na wo mba kɔ da ɖe line-a dzi. Ahaa, game míanɔ kaoe. Mebia ŋkeke ƒe dzɔgbenyuie na wòe.